yo nɔvi lɔlɔwo me do gbe na mesia me ba gbe nke ƒe abala dzi ŋkɔ nye nye dem ne nya me ne le ŋkɔ nye se fufo la la tsagbagba ne na subscribe ne subscribe la na ma video ya kple ame nɔvi egbe ƒe nufia me nya ayi ɖe e míaƒe blemanya me eya medi be míaƒo nu tso maƒo nu viɖe tso ŋu ahan menye eya nye ɖeka o makɔe kɔ nɔ vava eya mada ŋkɔ ɖe edzi be sankɔfa volume one ahan sankɔfa volume gbãtɔ alo agbalẽ gbãtɔ alo nufiafia gbãtɔ nubabia nyababia gbãtɔ ahan vɔ hafi mayi dzi ɖe akpedada neyi na mi yo pete le video ma le comment ŋlɔ le subscription wɔ le eme Tanya yi me be mana egbe ƒe nufiafia ya nye be, Mía tɔgbui yiwo dzra mía me ɖewoe kɔ na Yovowo ɖe, ame ka wonye? Biabia ya medi be mabia ema. Mía tɔgbui yiwo dzra mía tɔ ɖewoe. Mía tɔgbui yiwo lé ame ɖewo kɔ va yi dzra na Yovowo ɖe, ame ka wonye? Eya mele yɔɔ be sankɔfagbogbɔ yina va yi tsɔe, enya makumakuwoe Eya medi be míaka eme egbe. Ne míyi ɖe history me ɖe, míaƒe Ghanaian languages womefia mí o. Mía dekɔnɔ kura womele mía fia ne wòade to hafi woava gblɔ emawo na mí alo woava fia mía ema mí o. Míagbe ɖeviwoe ɖe, míkpɔe be edze be míbia ne mínya ame mawo tɔgbi. Ne ège ɖe Amerika ƒe history me la, àkpɔ be ameyiwo ƒle ame ƒete Amerikatɔwo wo document wo kɔ da ɖe. Ame nɛnɛ yi wote ŋu ƒle ƒete wo dɔkumentuwo kɔ da ɖe. Mabia ame sia ame le ʋe me be, Efia kawoe nɔ ŋgɔgbe na amedzadzra? Eʋe me ŋkɔ kawoe nɔ ŋgɔgbe na amedzadzra? Ame mawo ɖe leke wòdze be míakpli wo mianɔ nu ka dze be mísrɔ̃ le wo gbɔ? Agbe ka me wogale le egbe ƒe Ghana ŋkeke me, le Togo ƒe ŋkeke me? Eye ame ɖe be mabia. Mi fɔ ɖe ya ko mi kɔ mia si kɔ le yovo fia ɖo ɖa. Vɔ ame yiwo lé mia tɔwo kɔ dzra na yovo ɖe, me, menya woƒe ŋkɔ o. Me ɖewo ku mi ŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖe comment ye te. Ne ame ɖe dze si, ne mi dze si agbalẽ ɖewe yiwo ŋlɔ mia tɔgbe yiwo dzra me kɔ na yovowo ɖe because me le ekpɔ be Kese yi nèle kpɔkpɔ le mɔ dzi, xevi yi nèle kpɔkpɔ le mɔ dzi ɖe, lɔlɔ̃ le dzi me nɛ wu. Lɔlɔ̃ ɖe ele dzi me nɛ wu. Ne mí ge ɖe eme viɖe ɖe, wòakpɔe be mínɔ asi tɔ be slave masters wofia fu mía ŋutɔwoe. Slave. Ameƒlelawo, Yovowo ɖe, wofia fu mía tɔwoe, vɔ le anyateƒe me ɖe, mía tɔgbewoe fia fu mía tɔwoe. Ɛhã, mía tɔgbewo ɖe, woawoe do fukpekpe ma na woe. Nɔvi lɔlɔ, enui mele be abia gbe koe nye be, eʋemeŋutsu kawo ye, eʋemenyɔnu kawo ye woƒe ŋkɔ ɖe mehiã woƒe dzidzimeviwo míadze si wo o? Vɔ ne míyi ɖe Amerika gbedzi ɖe, Mi ɖe yovowo ɖe ɖe ame yo fla ame amewo ɖe woƒe dzidzimeviwo mi nyawe. Woƒe ŋkɔ kple woƒe documentation le va se ɖe gbe. Nu ka ta wo document wo kɔ da ɖe? Nu ka ta mi nyawe? Ne mi ga nya mia tɔwo kura tse nyo be mi nyawe. Mi tasi mia si fafi agbe dzi ne mi gbɔ va aƒe vi ɖe. Me hin ame mawo tɔgbi. Mi ŋlɔ ŋkɔ wo, mi ŋlɔ woƒe ne mi enya ame ɖe ko ŋlɔ eƒe comment, ŋlɔ wo ŋkɔ, ŋlɔ wo wo wo documentary ɖe. Mi hiɛ. Yovo me va ge ɖe mía dzi kple tu koe vɔ ao. Mía tɔwoe lé mía tɔwo kɔ va yi dzra na woe. Aha. Eya kaka yi ɖe blu me pete yata me le ŋkɔ nɛ be Sankofa Volume One. Ma do ŋegbe, ma kɔ yevugbe kɔ va. Ma do ŋku na de dzi na Amerika tɔwo be ɖe mía tɔ yiwo nye Black Americans wo be ɖe game su ne woa gbɔ va aƒe no gbɔ va aƒe kple nyansa vavã. Ahan, ne míakɔ tu doɔ do, mi mehiã mía tɔgbenu va xe reparation na mía o. Vɔ edze be mínya history wɛ. Wo mele mía fia le school xɔ me o. Enya sɔe ya me kɔ va mɔ dzi. Eyi ka me nye be me di be ma nya mía tɔgbe ma wɛ. Dzidzime ka woe? Ele mía tɔ wo kɔ dzra na yovo woe. Elan wo kura tse ɖe, dzi tsi nya le wo si. Yo nya li yo lɔ wo viwɛ. Nɔvi lɔlɔ nye maƒo nu didi o volume one na sankɔ faa ye anyi ame le gblɔ na wɛ makɔ volume two kɔ va le yevu gbe me ekema mia nɔ nɔ srɔ vivivi nɔvi lɔlɔ wɛ mia nɔ kame.